Haia Lush! Yym dwi 'ma gyda Lleu Cunon yn trafod y nofel un o nofeloedd y pump sef Cat a ma'r ddwy o ni 'di darllen hi a ma'r ddwy o ni wedi mwynhau hi yn fowr. So, Lleucu, be' ti 'di meddwl am y nofel 'ma? Ti'n gwbo be' dwi 'di bod yn ddigon lwcus i ddarllen y pump o'r pump yym a dwi 'di mwynhau bob un yn arw iawn. Ma' nw 'di bod yn mor yym onast ond 'di bod mewn hwyliog i ddarllan ma' nw 'di dwi dwi 'di gallu ddarllan nw'n sydyn ma' nw 'di bod yn hwyl i ddarllan yym ti gwo ma'n anffodus bo' ni methu ca'l yym Maisie a Megan yma ond ma' 'na resyma tu ôl i hynny nawn ni'm myn' fewn i hynny ond ma'r ddwy 'di gneud joban gwych am sgwennu am gymeriad credadwy i rywun o'n cenhedlaeth ni dwi'n teimlo a Yym d- 'di o'm yn wbe- ma'n wbath sy 'di bod yn ddiwe- yn yn m- andros o ddiweddar t'o' i'r awyr gamegan yym y pump gan y criw yma a hashtag helynt gan Rebecca Roberts dwi me'wl 'di'r llyfra dwitha i fi ne' dwi wrthi'n ddarllan lle dwi'n teimlo bo' 'na naws credadwy i fod yn berson ifanc yn yr amsar y- yn y byd sydd ohoni heddiw. Yym ia be' be' oddach chdi feddwl o ni achos nes i fwynhau hi a nes i ddarllen 'i'n andros o sydyn 'de?
Nes i nes i rili fwynhau hon yym odd 'na odd 'na deimlad rili ffresh heddi rwbeth rili newydd fel o' o' ti'n timlo fel bo' ti'n bo' ti o fewn meddwl y cymeriad wel y prif gymeriad Cat yym wrth i ti ddarllen hi. A o'n i wir yn teimlo fel bo' fi 'di ca'l un transportio nôl fel i blwyddyn un ar ddeg fel fi odd y cymeriad 'na o'n i'n gwbod yn o'n i 'llu uniaethu 'da 'i achos wel achos bo' fi wedi bod yn berson ifanc dwi wedi bod yr oedran 'na fi'n siŵr yym fydd fydd llwyth o bobol ifanc eryll fydd yn darllen y nofel yym yn gellu uniaethu 'da'r cymeriade achos o be dwi'n cofio sdim rili lot o o nofelau sy 'di cael eu ysgrifennu gyda'r un safbwynt sa i'n meddwl. Ac er bod llwyth o yym fel y themâu rili fel dwys a a fel eitha anodd i ddelio gyda yn y nofel ma' nw ma'r ddwy 'di 'di llwyddo i ysgrifennu nw mewn ffordd fel sy'n hawdd os ma' wnna'n neud synnwyr? Fel 'dyn nw ddim yn yn rhy dwys yym ma' nw ma' nw 'di ca'l 'u ysgrifennu mewn ffordd dealladwy a a a hawdd. Wedyn ni. Ie, yeah, mae'n gwneud gwahaniaeth ydy, achos hefyd, o'n i'n i teimlo rhyw fath, o'n i'n meddwl, reit, yn bod yn un ar ddeg, o'n i'n un o'r bobl gwahanol na oedd, oedd, oedd jyst ddim yn ffitio fewn, ac mi ges i amser calad trwy gydol yn amser i'n ysgol i rhyw fath o, dim i ddod o hyd, i a i ddod o hyd i'n llais i, ond hefyd ddim, achos oedd y llais i gen i, oedd bod o jyst ddim yn, ella ddim yn cael ei dderbyn ella neu ddim yn cael ei barchu neu ddim yn cael ei ddim yn cael ei weld yn normal. A dwi'n meddwl mae hwnna'n rhywbeth sydd wedi cael ei sydd wedi cael ei gofleidio. A hefyd o, o ddarllen y pimp, o'n i'n gweld hynny yn bob un o'n nhw a oedd oedden nhw i gyd efo'u lleisiau hunan. Ac i ryw radda ma' nw'n gymeriada lwcus ma' gannon n'w pobol tebyg iddyn n'w yn eu grŵp nhw hefyd dwi meddwl bo' n'w i gyd yn gwbod bo' n'w wahanol mewn gwahanol fatha o ffyrdd a bo' n'w ond hefyd yy o- ma'r teimlad 'na o unigrwydd o'n i'n teimlo dwi 'di teimlo'n unig fel dwi 'di teimlo bo' bo' fi methu troi at neb neu yym Yn aml iawn, dwi'n meddwl, da ni'n cyrraedd yr oedran o bod yn un ar ddeg, ac os os gynna ni broblem, da ni'n teimlo weithiau, neu o'n i'n sicr, o dwi fod yn, yn, yn ddynas ifanc rwan, dwi fod i ddelio fy hyn yn hyn, dwi'n mynd i lai'n oedolyn rwan, math o beth. Ac oedd hynny'n un peth. A dwi'n meddwl beth yn, bendigedig hefyd o ran teithiau unigol. Oedd cat yn... Mae hyn yn cymryd cat hefyd. Oedd oedd ni oedd gan y pump y pump ond oedd pob un yn mynd trwy rhyw fath o unigrwydd ag trwy datblygiad yn ofal a'u cymeriada' nhw oedden nhw'n sylweddoli bod y pump i angan nhw cymaint â ma' nhw angan y pump. Ac oedd y oedd y cydbwysau 'na'n ffitio ar ddiwadd pob nofel ac yn sicr efo Cat gan ma' hi ydi'r pumed nofel o'r pump felly 'dan ni 'di ca'l fatha ryw gloi i y cyfnod yna o'u by- o'u yym bywyda nw. Ac o'n i'n teimlo hefyd mae o'n mae yn yn benodol ma'n mynd i uniaethu 'fo merched ella chydig mwy ella ond hefyd mi fydd hogia'n licio fo dwi'n gobeithio achos ma' ma' nw'n mynd i allu uniaethu yym efo ffac- elfenna' eryll o cats ond hefyd m- mi fyddan nhw'n dysgu allan ohoni hefyd dwi'n meddwl.
Ie a rwbeth rwbeth o'n i'n rili lico am y nofel odd fel odd 'i strwythur hi a'r ffor mae mae 'di ca'l 'i phrintio ar y dudalen Um, achos oedd e ddim jyst yn, yn baragraffau mawr un ar ôl y llall. Mae, mae pethau fel yn cael eu torri lan bach a mae'n neud e fel falle haws i ddarllen. Um, achos, a sa'n gwybod os mae hwn yn rhoi spoilers, ond fel, fel os chi'n chi gweld, mae fel, yn rhoi fe fel, yeah. fel text. So dwi'n rili really hoff o'r ffordd maen nhw'n fel cyfuno pethau. So just, mae pawb, mae pawb wedi ffôn nhw, ffôn nhw trwy'r amser yn dyn nhw, so fel cyfuno fel beth sy'n actually yn digwydd gyda fel pobol ifainc a a jyst rhoi fe ar dudalen a byddech chi byth fel bach iawn dwi 'di gweld hwnna mewn llenyddiaeth Gymra'g ch'mo'? A 'dych chi wir yn teimlo fel bo' chi gyda'r pump neu chi chi tu fewn meddwl un o'r pump pan 'ych chi'n darllen hi. A ma'... Fi'n teimlo fel bod trwy ychwanegu fel darne o neges testun bo' chi'n mynd mewn i fyd y pump yn fwy, a hon efallai un o'r nofele cynta dwi wedi teimlo fel, wow, dwi actually ym myd y pump, dwi gyda'r pump, gallu ni fod llythrenol yn sefyll ar bwys cat, yn gwybod yn unol beth sy'n mynd trwy meddwl hi. Um, yeah. yeah, ac o'n i'n mynd i, fel o'ch chi'n dweud hynny, o'n i'n meddwl hefyd, maen nhw wir wedi cyfleithio'r cyfryngau, achos dyna di bywyd, dim bywydau, ond mae o'n y rhan mor bwysig neu yndi di- 'di o'm yn hanfodol swn i ddeu' on' mae o'n bwysig ond yn hanfodol i nofal am bobol ifanc swn i ddeud achos bod o'n rhan mowr o'n bywyda ni yym heddiw ac be' o'n i'n hoffi hefyd 'di o'm ots pa dafodiaith Oedd oedd ho- oedd hyn yn wbath oedd Cyrian neu Mared 'di deud yn eitem talu yy echddoe neu dy' Mercher sori yym oedd rhai oedd o'n oedd o'n wbath oedden nhw 'di pwysleisio ar y cychwyn cynta bod bod ni angen meddwl ydy hwn yn wbath 'sa person ifanc yn neu sut 'sa nhw'n sillafu fo a dim ots pa dafodiaith os 'di o'n un deuol neu'n ogleddol mae o ar lafar, neu mae o'n Gymraeg llafar, sy'n gwneud o'n cymaint mwy credadwy i fi i wybod pobl ifanc sydd wedi sgwennu fo, ond maen nhw'n cynrychioli pobl ifanc hefyd, achos dwi ella, dwi'm yn gwybod os 'di o chydig mwy yn y Saesneg ella, ond di- fel dwi deud tu ol i'r awyr hashtag helynt ella 'di'r llyfra dwitha i fi ddarllan lle dwi'n gwbod ma' nw'n gwbo su' ma' pobol ifanc yn siarad be' ma' pobol ifanc yn ddeud su' ma' t- t'god su' ma' su' ma' ffurfioli a siarad fel pobol ifanc cy- wel dim ia y Gymry gyfoes a dwi meddwl ma' ma'n a ma' nw i gyd yn cyffwrdd ar y byncia' a phobol neu elfenna' sy 'di ca'l eu tan-gynrychioli gymaint yn y Gymraeg a hefyd ma'n llenyddiaeth yn gyffredinol dwi'n meddwl bod o'n ma'n fan cychwyn da i allu newid 'yn llenyddiaeth ni i gynrychioli cymaint mwy dwi'n meddwl a ma' Cats yn neud hynny mewn sawl ffordd hefyd dydi? Ydi achos sai'n 'od s- sai'n 'od faint o gymeriade eryll fel Cats dwi 'di dod ar 'u traws yn o fewn llenyddiaeth Gymra'g fel galli ti feddwl am unrhyw gymeriade'n debyg i Cat achos 'llai ddim. Na dwi'm yn meddwl dwi me'wl bo' 'na elfenna' ohoni fatha dwi cofio Meisy'n deud bod 'i'n o nathon ni ofyn iddi do fatha o yy wyt ti'n gweld dy hun yn debyg i Cat a dyma mi ddeudodd 'i do bod 'i'n gweld rhyw fath o'i feistiness hi yn Cat ac o'n i'n ac o'n i'n meddwl dwi 'di Dwi wedi gweld elfennau o Cats yn, ynddo i, ac eich bod fi wedi gweld rhyw fath o ferched crym mewn llenyddiaeth o'r blaen, eich eich mwy yn y Saesneg, eich ond fi droi feddwl am, am ferched cry eraill sydd wedi bod mewn llenyddiaeth Cymraeg, fatha dwi'n meddwl bod uh, cymeriadau Nghara Thomas yn Rhesnell Siwgwr yn gry, mae um, O, dwi'n meddwl yy dwi jys 'di ca'l blank wan on' mi mi mi fedra'i feddwl am ambell un ella ond dim dim... Ma' cats yn curo gymaint o rei phwysa' bo' fi'm 'di gweld hynny mewn llenyddiaeth Gymraeg dwi meddwl bo' dwi 'di gweld merched crio ond dwi'm yn meddwl bo' fi 'di gweld rhywun ifanc crio ella... Ia. ...ella na dyna ydi o dwi'm yn me'wl bo' fi 'di gwel' rhywun yn oedran ni sy mor gry a sydd mor agored. Ac nes i weld hynny'n tamu chydig bach hefyd, a Robin i ddweud gwir, oedd bod nhw, fod gyda nhw guts, yeah. gumption go iawn, a bod nhw yn, dyn nhw'n cymryd dim lol. Ac oedd o'n wbath oedd gen i ychydig bach bryd hynny, ond swn i wrth y modd gallu mynd yn... sa gen i hyd yn oed fwy o hynny, dwi'n meddwl. Ac... Ie.
...ella ella mwy yn y Sysnag ella ond hyd yn oed yn y Sysnag ma' 'na dan gynrychioli dwi'n meddwl o ran pobol traws fel yn Robin pobol anabal yy ef- fel Tami hyd yn oed efo Tim efo awtistiaeth ma' ma' pob un o'r llyfra 'ma yn delio efo wbath sy 'di ca'l ei tan-gynrychioli gymint. Ma'n wbath sy angen ca'l ei sortio mewn ffordd achos dydi llawer o bobl ifanc ddim yn darllen digon dwi'n meddwl a dwi'n meddwl rhan o hynny ydi achos bo' nw'm yn gweld digon o'u hunan mewn llyfra' ac os efo llyfra' sydd ella'n ca'l ei ddysgu yn yr ysgol ma'n orfodol a dydi darllen llyfra' sy'n orfodol ddim o reidrwydd yn hwyl a 'di o ddim o reidrwydd yn ca'l yr effaith angenrheidiol ar bobol ifanc dwi'm yn meddwl. Efo'r pen... Ie a... ...dwi'n gobeithio ia dos di sori ia. Sori. Yym dwi me'wl bod e fel yn mor bwysig i ga'l pobol ifainc yn ymddiddori fel mewn llenyddiaeth Gymra'g achos pe bai 'na rwbeth fel 'yn 'di bod ar ga'l i ni astudio blwyddyn deg blwyddyn un ar ddeg tra hyd yn o'd yn chweched fel pan o'n i'n 'studio TGAU 'studio lefel A Cymra'g bydde gallu darllen y feile cyfoes modern credadwy a rhywbeth dych chi'n gallu uniaethu 'da. Ti bod gyment yn well na astudio Kate Roberts fi'n sori Kate Roberts. Ond yym bydde fe 'di bod gymaint yn fwy hwyl byddwn i 'di mwynhau astudio nofel fel hon gymaint yn fwy na astudio yym rhywbeth fel Yn y Gwlad wel nath ni blwyddyn un ar ddeg neu blwyddyn deg a ni'n sôn am Yn y Gwlad fyn 'na ni'n sôn am am deulu fel Ie, unrhyw un sydd wedi darllen Yn y Gwddf, y'ch chi'n gwybod beth fi'n meddwl. Ond bydde astudio rhywbeth fel hon jyst 'di bod gymaint yn well, a dwi yn gobeithio wneith y gyfres 'ma um, ysgogi fwy o bobl ifanc i ddarllen llenyddiaeth Gymraeg a a jyst mwynhau e really. Achos dwi'n teimlo fod yna gymaint o bobl ifanc yn ysgol jyst bod fel, oh, fi ddim moyn neud Cymraeg lefel A achos bod y llyfrau mor boring a bod y cwrs jyst mor drwm. Ond ie, dwi'n teimlo fel bod Criw y Pump a'r holl awduron wir wedi bod yn arloesol wrth ysgrifennu rhein. Um, a dwi'n teimlo fel bod yn anhygoel i feddwl, reit, um, bod Maisie Awen sef un o gyd awduron y pump, hon oedd y nofel gynta iddi fyth fod yn gyd-awdur arno. O, mae hwnna'n anhygol, yn dweud? e? Um, achos es i ysgol dy Maisie, so dwi wedi nabod Maisie ers ni fod yn fach iawn. A wrth ddarllen hon, o'n i wir yn gallu gweld Maisie yng nghymeriad um, Cat. Oedd yn really neis, achos ni fel, wow, es i ysgol dy hon, fi'n nabod ti Maisie. A o'n i eisiau teimlo fel bod fi'n darllen Maisie oddi ar y dudalen. Dyna beth sy'n mor anhygol. Yeah. Na, go, na, dos di, goffo nad o bwynt, ie. Yeah. Um, yeah, dyna beth sy'n mor dda am rein yw bod chi'n lli pigo mas um, pethau o dy ffrind, y grŵp ffrindiau di, ti'n lli pigo mas fel pethau ni eithi da. Dim just ni eithi a dy hunan, ond ti'n lli yn eithi gyda pobl fel y Slayers er enghraifft. Fel fi'n siŵr mae pawb oedd gan waw fel y grŵp y slayers yn yr ysgol yym a fel grŵp o lads 'fyd dim dim dyna be ma' nw'n galw nw yn y llyfyr. Stable lads.
Ie 'na ni. Yym so ie dwi'n teimlo fel bod y nofel 'ma jyst yn yn disgrifio yr ysgol yn dda iawn a fel y system fel hierarchy sy'n bodoli fewn ysgol a shwt mae'r system yn y gweith a'n effeithio ar bobl. Oce, o'n i, o'n i wedi bod yn meddwl am hyn um, ar ôl i mi eisiau ddeud yma, mae'n rhywbeth sydd wedi aros efo fi ychydig bach, ydy nid yn unig ydy ni'n gweld pobl da ni wedi gyfarfod a di'n abod am flynyddoedd, ond maen nhw'n cael gweld sy'n mae pobl eraill yn ei gweld nhw. A maen nhw'n cael gweld y gwir nhw. A mae hwnna di aros efo fi ers i fi ddeud hynny. A mae o mor wir, achos dwi'n meddwl ti'n gweld o'n aml ar y teledu neu mewn ffilm a ti'n gwybod mae gen ti'r stereotypical slayers a beiblets mewn efo sy'n mae'r camera yn mynd. Ond dwi'n meddwl bod chdi gweld o cymaint mewn llenyddiaeth neu os ydy o mewn llenyddiaeth dwi'n yn cael Dwi'n yn gwybod illa illa dim yr um, uh, y teimlo y naws cyfoes na illa o oh, fo na fatha enw Slayers, Bible Ads, um, ond Ie, yeah, o'n i'n teimlo, o'n i'n o'n i'n ei ddarllen yna, ac o'n i'n fatha, swn i'n gallu cael y llygyd a just mynd, yy, swn i'n gallu mynd yn ôl i ddiwrnod ysgol yn blwyddyn 11, blwyddyn 10, be bynnag, a swn i'n gallu rhoi Slayer neu Beibl ad ar bob un o bobl sydd, y- sydd yn y mlwyddyn ni. Ac o'n i'n teimlo hynny, achos na, nath hwnna aros efo i byd o'n eisi efo 'dan ni'n cynrychioli pobol 'dan ni 'di ne' 'dan ni'n cyfleu ne' 'dan ni'n g- yn dim cyfleu ond 'dan ni'n cyflwyno cymeriada 'dan ni 'di gweld ne' 'di darllen ganddyn n'w 'di clŵad amdanyn n'w. Ond hefyd gawn n'w weld su' ma' n'w 'di ca'l eu gweld achos yn amal iawn pobol fel y Beibl Lads wnawn nhw'm sylweddoli be' ma' nw 'di neud am flynyddoedd a rhein o nw hyd yn oed byth. A dwi 'di bod yn y p- yy yn y p- yn y sefyllfa 'na lle dwi 'di gweld pobol flynyddoedd wedyn dim ll- gymaint â 'ny achos dim ond wedi gadal ers ryw flwyddyn a hannar beth bynnag ond Mae ma, ma 'na rei 'di 'di deud ai fel 'ma o'n i, a ma' 'na rhei sy'n hyd yn oed wedi sylwi dwi'n meddwl. Yym ond ia oedd o oedd o'n yy yn 'i ddarllen o o'n i o'n i jyst o'n i yn fel ddudust ti gynne 'swn i wedi gallu ryw fath o deithio nôl i blwyddyn un ar ddeg. Dwi ddim mor bell yn ôl â hynny ar flwyddyn ni. Fatha 'dan ni ddim mor hen a be' 'dan ni a be' 'dan ni feddwl 'lly ond achos o'n i'n darllen ag o'n i fel o blwyddyn un ar ddeg ma' blwyddyn un ar ddeg yn well yn ôl i fi a nes 'di petha 'di newid cymaint so o'n i fel o ma' o mae o mae o mor ma' mor onast ac o'n i isio deud amrwd hefyd fatha mae o mor o onest ag amrwd does 'na ddim byd sydd fatha d- does 'na ddim pwnc lle ma' nw 'di dechra mynd ato fo ond 'di osgoi rhag ofn beirniadaeth ma' nw ma' nw wir 'di mynd i mewn ar bob un pwnc sy 'na os 'di o'n iechyd meddwl yym rhywioldeb awtistiaeth anabledd m- ma' nw 'di ma' nw 'di mynd i fewn ar y gêr ucha' a 'di aros trwy gydol... Ie. ...nofela a dyna odd angan neud mewn gwirionedd achos ma' ma' raid i bobol unai un uniaethu ia ond hefyd i ddysgu o'r llyfra 'ma hefyd dwi'n teimlo. Achos do'n i'n sicir ddim yn gwbod digon am yym anabledd awtistiaeth yym hyd yn oed efo Robin o'n i'n ymwybodol o bobol traws a bo' nw'n ca'l eu cam-drin a bo' n'w angen ca'l eu parchu yn fwy o'n i o'n i yn sicir o gwbod hynny am y gymdeithas all the ty. Ond do'n i ddim do'n i ddim wir wedi meddwl sud i s- i wel dim yn gyfan gwbwl sud fysa pobol y gymdeithas yna'n gallu teimlo neu ddim wir wedi gallu dychmygu sud oeddan nhw'n ca'l eu teimlo i'r fath radda a ma' Robin a neu neu hyd yn oed efo be' ni'n bo' ni'n weld yn amal iawn neu hyd yn oed efo crefydd yna ni yy hefyd a galar 'dio'm yn yn yn sefyllfa ni ac dwi'm yn meddwl bo' fatha dwi rioed 'di darllan galar fel oedd o neu gorbryder a efo Cat ei ei iechyd meddwl hi a'i salwch hi 'dan ni dwi'n ar yy ma' 'na ma' 'na bwnc arall 'dan ni 'di yym sylwi fysa sy'n sboiler i pobol sy mynd i ddarllan o eto Ond oedd y pwnc yna sy 'di ca'l ei gyffwrdd gan Maelsi a Megan mor bwysig o ystyried y y y y blynyddoedd dwytha. A dwi'm yn teimlo bo' ni dwi cofio darllen twll bach yn y New a dyna 'di'r tro dwytha dwi'n meddwl dwi wir 'di darllen am y pwnc 'na Hmm. mewn ffordd mor onast yn y yn y Gymraeg beth bynnag. Ie. A dwi me'wl bod y dwi dwi me'wl bod gy- gan y Gymraeg chydig o ddal i fyny chydig bach o ran cynrychioli achos ma'n ma'n wbath ddudodd Megan dydi yym a marged yn sgwrs â ni ac o ran iechyd meddwl a gorbryder a pyncia' fel 'a pan oedden nhw yn ysgol oedden nhw'n darllen cymaint mwy o Saesneg achos do'dd o ddim yn y Gymraeg. Dwi'm yn gwbo os oddach chdi fel yn darllen mwy o Saesneg yn yn ysgol achos o hynny? o'n i jyst ddim yn darllen digon i fod yn onest. Alla i ddim gweud bod fi, bod fi yn darllen digon nawr, ond dyna, dyna mae rhywbeth dwi wedi fel set o gol i fi nawr i ddarllen mwy. Um, o na, bydde fe wedi bod yn really neis nice, felly um, darllen fwy o nofelau Cymraeg oedd yn oedd yn gyda'r un fath o bynciau a'r a'r ystod mor eang o bynciau ar gael i gymharu â llenyddiaeth Saesneg. Mae hwnna wedi bod yn wych, ond dwi'n gobeithio nawr mae ma nofelau'r pimp a nofel Cat a'r holl awduron fi oedd yn gysylltiedig gyda'r prosiect wedi fel torri tir newydd a wedi fel gosod rhyw fath o safon. So fel o hyn mlaen fydd fydd yr ystod o bynciau ar gael o fewn Llenyddiaeth Gymraeg yn ehangu, o ganlyniad y bydd awduron ifanc o bosib yn darllen rhein, a fydd rhein yn ysbrydoliaeth iddyn nhw, fydden nhw fel, o, oh, hang on, mae'r peth yma yn gallu cael ei sgrifennu, sy'n rhaid bod ti'n ysgrifennu mewn Cymraeg perffaith, sy'n rhaid bod ti â gradd yn y Gymraeg, sy'n rhaid bod ti hyn oed Cymraeg wneud Cymraeg Lefel A, neu iaith Tygau, iaith cynta i fod yn awdur. Bo, os chi'n medru'r Gymraeg, a os ma' dych chi dychymyg, os ma' dych chi fel ysfa i ysgrifennu, um, a fel angerdd at ysgrifennu, bo chi'n gallu gwneud, a dwi'n teimlo fel dyna beth sy'n bwysig um, ar hyn o bryd. A dyna beth sy'n wedi dod trwy, trwy ddarllen nhw fel, fel cat, a fi'n siŵr ges di rhywun teimlad o ddarllen yn y ddele eraill yn y gyfres. Um, bod be sy wir dwi'n teimlo 'di gyrru'r nofelau 'ma, dwi ddim yn teimlo fel ma' hwn yw'r gair mwya priodol, ond dwi fel y gwth wel sy'n sy'n llifo trwy weithienne'r llyfre 'ma yw'r angerdd sy gan yr awduron am pethe ma' nw'n ysgrifennu am am y cymeriade. A dwi'n cofio fi'n i'n siarad 'da Maisie ac yym a Megan a fi jyst cofio o'dd Maisie jyst yn swno mor brwdfrydig am am gymeriad Cat fel o'dd o'dd siarad am Cat yn neud i Maisie yn, yn, o ti 'di jyst gweld spark yn llygad i pan oedd hi'n siarad am... A dwi'n teimlo dyna beth sy'n bwysig o fewn o fewn nofelau yw bod gan yr awduron um, just wir angerdd a bod hwnna'n trosglwyddo i'r darllenydd trwy darllen y nofel. Ie, t- ti wir yn gallu darll- ie fel ti'n dweud ti'n gallu darllen i angerdd nhw dw't? Hmm. A fel ni ddeud cynt ma' ma' nw 'di mynd ar y gêr ucha am y pyncia' 'ma. A dyna oedd angan doedd ddim isio fatha cychwyn am e- o 'na ni 'dan ni 'di 'dan ni 'di sôn chydig am y pwnc yma. A dwi feddwl dwi dwi yn dall bo' bod o'n gallu bod yn hollol ddibynnol ar pwy 'di'r awdur os 'dyn nhw brofiad o'r pwnc yna bo' hynny'n gallu bod yn yy yn dir sy'n gallu yym ysgwyd chydig 'lly. Ond ma' nw 'di bo' mor hy- o'n i'n teimlo 'u hyder nhw hefyd yym efo'u angerdd nhw a dwi me'wl ma' be' ma' Ilkan Rhys rheolwr a golygydd creadigol y gyfres a yym awdur Tim efo yy Tomos Jones yym mae o wir wedi meddwl am pyncia' sy ddim yn ca'l eu cynrychioli a m- ma' nw wi- ma' ma' 'na gymaint o feddwl 'di mynd i fewn a ma' 'na gymaint o o sgwrsio a yym chyfathrebu a darllen gwaith 'i gilydd a sgwennu efo'i gilydd a yy o- odd o'n wbath diddorol nesh i ddarllan o eitem Tami dwi siŵr ma' Mara deuthodd yym bo' nw'n teimlo fatha bo' nw'n ffrindia ers blynyddoedd ac o'n i'n meddwl am hyn dwi 'di siarad efo pobol ma'n rhyfeddol ma' n'w 'di gneud o dros y Zoom ond eto ma' ma' 'na ran o ni wedi bod yn myn' o be' 'di o'n am dewis arall ma'n gneud synnwyr hefyd dylo ti'n gwybod beth sgen i? A, a, a, ond hefyd, pan ti'n meddwl am beth, mae'n cymryd deg awdur i greu a datblygu pimp cymeriad. Mae wedi cymryd dau ben i greu un, yr un math o beth, lle. Ac mae hynny wir yn dangos faint o waith sydd wedi mynd fewn iddo fo, os ti dau awdur wedi gofod creu un cymeriad, yn aml iawn ti'n cael un awdur yn creu pimp cymeriad ar gyfer un nofel, Ac oedd o'n... Dwi'n meddwl ma' be' ma' nw 'di neud yn ryfeddol ac dwi yn gobeithio'n chwyldroadol ar gyfer y llenyddiaeth Gymraeg yn enwedig i bobol ifanc achos ma' nw 'di mynd a 'di rhoi cyfleoedd i bob math o bobol ma' Megan 'di sgwennu o'r blaen a mae'n sgwennu eto on' on' mae gen ti Dwi siwr na nofela cynta rhan fwya o'r awduron 'di rhein. Felly mae o'n m- mae o yn osgogiad i bobol ifanc sy isio sgwennu i i i fynd amdani achos dwi'n meddwl be' nawn nw ddysgu o sgwennu ydi dod o hyd i'w lleisia' nw a nid lle ma' nw angan gwella efo'u Cymraeg achos D- ma' hyd yn oe' rhei pobol sy 'di ca'l gradd yn y Gymraeg weithia' 'di rhei o'nyn nw ddim yn sicir efo petha gramadegol dwi'm yn me'wl bo' gramadeg yn wbath i boeni amdano fo neu i ystyried yn ystyr dwi'm yn meddwl. Ond... Wel wrth gwrs pwysig o sori cario mlan. Na na na dos di achos o'n i'n...
Ma'n bwysig gynno safone iaith yn amlwg a ch'mo' on' ond dylse safon fel Cymra'g unrywun beth roi n'w yym byth rhoi nw fel bant o o fod yn greadigol a a fel jyst ysgrifennu rili achos ma' fe mor bwysig bo' pobol jyst yn rhoi llais yn y mas 'na. A rwbeth diddorol dwi newydd gofio o pan fuon ni'n sgwrsio gyda Maisie a Megan yw wedon nw am am wahanol bersbectife achos mae'n bwysig bo' pobol ifanc yn darllen y nofele 'ma wrth gwrs ond wedodd Maisie licio hi bod athrawon yn yr ysgol yn darllen y nofelau 'ma yn enwedig wel gwedodd hi am am nofel Cat achos ma' 'na gymaint o brofiade ma' pobol pobol yn yn hŷn ddim yn sylweddoli ma' pobol ifanc yn mynd trwyddo yym a ma' nw'n treial fel gallet ti ddim helpu pobol ifanc os ti ddim yn gwbod be' ma' nw'n mynd trwyddo os ma' wnna'n neu' sense. Wel dyna be' ges i o o'r o'r drafodaeth gath ni 'da Maisie a Megan yym bod y nofel 'ma falle o fe- o bosibilrwydd yn gallu bod rhyw fath o mewn welediad i fywydau pobl ifanc, i athrawon ag ati. So os mae yna unrhyw athrawon yn, yn, yn gwylio hwn, prynwch rein ar gyfer yr adran Gymraeg.
Ia a be' be' be' swn i'n hoffi hefyd ydi bod o ddim yn orfodol iddyn nw ddarllan o achos am... Ia. ...ma' mae o'n mae o'n wbath i ysgogi bobol ifanc i ddarllan dwi'n meddwl dim dim o reidrwydd i orfodi achos dwi'm yn meddwl bo' pobol yn mwynhau llyfra' pan ma' nw'n ca'l eu gorfodi ag mae o'n wbath ella sy'n gallu yym effeithio ar eu diddordab nw mewn llenyddiaeth ac mewn darllan ond dwi yn gobeithio bod 'na set o'r pump mewn ysgolion a bod ella ella gwnewch o fel yym bo' 'na weithgaredda yn mynd o gwmpas y pump a bod o'n wbath hwyl i neud a wbath hwyl i ddarllan ag wbath hwyl i drafod amdano fo. A fel ddedes di dwi am meddwl bod o'n mynd i neu' waha- gwahaniath mawr enwedig i athrawon sy heb blant sydd yr oedran yna ella. plant eu hunain, neu hyd yn oed plant sydd wedi tyfu fyny bellach neu sydd wedi cyrraedd yr oedran yna eto. Mae mae'r gymdeithas 'di newid ac yn aml iawn 'dan dwi 'di teimlo dros y blynyddoedd dwytha bo' pobol ifanc yn ca'l eu gweld fel yym cenhedlaeth cegog hormonal a uchel, ond y gwirionedd ydy, mae gennym ni gymaint o faterion sy'n angen codi a mae gennym ni gymaint o bethau sy angen sydd angen cael ei dweud. A dyna 'di'r gwahaniaeth bod bod o angen cael ei deu- an- angen cael ei dweud yn lle isio cael ei dweud. Ie. A dwi'n meddwl trwy'r nofela 'ma ma' dwi'n gwybod nad y y gynulleidfa darged ydy pobl ifanc, ond ma' ma' angen i oedolion i ddarllen o hefyd. I fel ddudust di mewn welediad i be' ydi o i fod yn ifanc yn y byd sydd ohoni. Ie.
Ac o gefndiroedd gwahanol hefyd achos mae... Da ni, da ni di hen arfer ar y person ifanc gwyn a hmm. sydd di, sydd eich dim ond efo problemau, oh, dwi'n mwyn gwybod, fatha, dim problemau anferthon neu problemau sydd eich wedi cael ei ddall gan bobl erbyn yeah. hyn. Achos da ni wedi cael o yn Anic a Tim a Tammy a Robin a Cat. Mae yna gymaint o broblemau eraill sy'n mynd ymlaen bod hynny trwy'r cyfryngau neu beidio, yn yeah. sicr yn yr ysgol, ond dydy pobl, ma, dydy, dydy cym, illa y gymdeithas Gymraeg, neu cymdeithas y gael o gwbl, really, ddim di hmm. gallu dal i fyny efo ni eto, neu ddim wir yn gallu ddim yn gallu rhyw feddwl neu ystyried beth da ni'n uh, rhwystrau chwanegol am, am sydd, sydd yn y llyfrau yma. sy'n cael eu cynrychioli amdanyn nhw. Ie, yeah, gwan. Hon, hon oedd y lefel gynta yn y Gymraeg i fi erioed i darllen lle oedd yna gymeriad, wel, prif gymeriad o, o hil gwahanol, o hil heblaw am, am fod yn wyn, ond gyda cymeriad aml hil ynddi. A mae hwnna'n ma hwnna bonkers! Mae'n 2021 a dyma'r tro cynta i fi glywed am rywun fel ffrind llew a fi mewn nofel Gymraeg. Fel, Ac wyt ti'n teimlo fel prif gymeriad hefyd? Wyt ti'n wyt ti'n teimlo bod Cats yn wbath sydd ddim yn ti'n gwybod, nid yn unig mae'n brif gymeriad ond hefyd dydyn nhw'n mynd neud o i dicio boc, sori, dwi'n rhaid i ddweud. O, o ie, dyn ni wedi cynnwys rhywun o, ti'n gwybod, styried beth sydd wedi digwydd yn y blynyddoedd dwi'n felly. Ie, na, oedd e'n neis i ddarllen e, oedd e ddim yn, yn rhywbeth oedd e'n cael ei weid fel, mae ma hon o aml hil a dyma beth yw'r stori. Oedd na just fel cyffyrddiadau neis, oedd e'n, oedd e'n, um, i'r gynulleidfa beth oedd ei hil hi, a bod e ddim yn, yn rhan gwynolog o'r stori, bod yna jyst gyffyrddiadau bach fel oedd hi'n sôn am bobl yn ei phendre hi jyst yn trio troi gwallt hi neu rhywbeth, neu um, rhywbeth am brotestiadau, neu... So oedd e jyst yn neis um, gweld falle adlywyrchiad o dy hunan mewn llenyddiaeth, a mae hwnna'n really bwysig, dwi'n teimlo, fel, um, yeah. O'n i jyst yn meddwl am ddyfyniad Saesneg, oedd fel, how can you believe if you do not see, rhywbeth fel la. So dwi'n meddwl, gyda, dim jyst gyda met, am faterion hil, ond gyda trwy gydol y gyfres i gyd, fod yna bobl sy'n mynd trwy pethau neu um, sy'n gyda falle features yn, yn debyg yn mynd mlaen yn ei bywydau i'r holl gymeriadau, gall bod fel, hey, actually, dwi'n teimlo fel bod fi'n cael yng ngweld teip o beth trwy ddarllen y nofel yma.
Falle. So, felly, sa chdi'n dweud Felly Cat 'di'r llyfyr cynta wir lle ti'n teimlo bo' chdi 'di ca'l dy wir gynrychioli ond hefyd bod t- ti gweld dy- fel fel ddeudist di cyffyrddiada sy 'na o'i hil hi 'di o ddim yn y peth mawr felly. Achos dwi'n cofio darllen Girl, Woman, Other er enghraifft yym yn Saesneg a doedd o do'dd y- yn y marn i do'dd o ddim yn ca'l 'i gyffwrdd yy ne' ne' ddim o leia'n ca'l 'i or-ffordd bod rhywun o hil wahanol neu o grefydd gwahanol oddan ni wir jyst yn ca'l mewn welediad i su' ma' cymdeithas yn trin pobol ella neu... Ie. ...ie. Sa chdi'n deud ie? Ie, d- fe ddechreuais i ddarllen honna, ond fel lot o lyfrau eraill, maen nhw jyst wedi cael eu rhoi i un ochr. Um, ond ie, yeah, na, wir yn argymell cat a, a gweddill na fwyle'r pimp, achos maen nhw'n nofelau gwych sydd yn torri tir newi, a maen nhw'n ddyfodol really, really disglair i, i lenyddiaeth Gymraeg o styried safon y, y, y, y nofelau sydd wedi dod mas o, o bobl ifanc. Chyma? Ie.
'Sech chdi'n deud bo' gen ti hoff wbath am cats ta sa'n sa'n anodd i chdi b- bigo wbath 'sa ormod o betha ti'n meddwl ta sna wbath sy 'di sna wbath sy 'di dy sy 'di aros efo chdi fwy na dim byd yn y yn y yn y nofel? Byddwn i'n gweud cryfder ei chymeriad hi wedyn 'ny ar fel y yym jyst yr Sa i'n gwybod, fi... galla i ddim meddwl am y gair yn Gymraeg, ond jyst yr yr argyhoeddiad 'ma ynddi a jyst yr angerdd sy 'da hi tuag at be mae'n yym angerddol am, timod? Yym a jyst y y fight 'na. O'n i... Ie. ...T'mo' be' o'n i'n meddwl am hyn achos yym oedd Ceri-Anne 'di deud efo Tammy o ydw i'n gallu deud bob dim neu ma' ma'n anodd pigo un peth ella. Ond swn i swn i'n deud yr un peth hyd- efo cats a ti gwel hyd yn o'd gweddill onyn nw ma' gynnyn nw gymaint o gryfder ynnyn nw sy ddim wir yn ca'l eu gysylltu efo pobol ifanc. Hmm. Dyddia' yma. Ag o' hwnna'n wbath o'n i wir yn ei dymugu.
Gwydnwch y cymeriad. Mae 'na jyst rhywbeth gwydn amdani. Mae'n mae'n sefyll i thir a dwi ddim yn gadael unrhyw un i... Dwi ddim yn cymryd unrhyw lol, o'n i'n mynd i weud rhywbeth arall, ond dyna ni, da iawn. Mi ddweud- mi mi ddaeth o ata chdi. Ac oedd 'na... o'n i'n meddwl am hyn wrth medd- me- feddwl am y nofelau eraill achos dwi 'di bod yn meddwl amdanyn nhw ers i fi ddarllen o o dro i dro ac yn enwedig efo Eitemau Lysh yn dod allan. Wrth ddarllen Cat oeddach chdi'n anghyfforddus efo unrhyw olygfa heb t'go' o heb roi gymod o fanylder i lle bobl sy'n mynd allan o. Oedd oedd 'na excuse me oedd 'na unrhyw olygfeydd lle oddach chdi'n teimlo'n anghyffyrddus? Yym fe- fall- falle o bosib ond achos bod nhw ddim yn bethe o'n i erioed 'di darllen am o'r blaen. Yym a ma' 'na ma' 'na ffraethineb i'r ffordd ma'r nofel 'ma 'di ca'l ei sgrifennu achos sdim byd rili ma' nw 'di meddwl, o, newn ni ddim, newn ni ddim sôn am hwnna, newn ni just fel mentiono fe, newn ni ddim actually mynd mewn i'r peth. Ond na, pobl... Dyna dyd, yn y cyndir yn y gwaith. Na, pob ddim ma, maen nhw wedi penderfynu mynd amdani, maen nhw, maen nhw wedi mynd amdani. Dyma ddim fel yn cerdded rownd pethau, o sgoi pethau o gwbl. A dwi'n meddwl hwnna'n rili really bwysig, achos pan ti yn yr oed yna, pan ti'n 16, 15, mae ma popeth just yn yn intense dim byd sy fel off bounds os ma wnna'n neud synnwyr ma' popeth jyst 'na a sdim unryw ffordd o guddio unryw beth fel ti jyst yn yn sdim filters ar beth os ma wnna'n neud synnwyr pan ti roid e 'na a ma' hwnna'n ca'l 'i cyfleu yn y nofel 'ma yn dda iawn wedyn 'ny. Ie a ti gwbo be' o'n i mi- m- ma' 'na adega lle dwi'n teimlo'n anghyffyrddus am yr un rheswm dwi meddwl achos bo' fi'm 'di darllan o dwi'n meddwl 'dan ni o ran dylanwad yym y cyfrynga 'dan ni 'di 'dan ni 'di fatha ryw ella clŵad amdano fo mewn gwledydd eryll neu ma' nw'n wbath sydd ella ddim 'di ca'l gymaint o yym sylw ella ond mi o'n i yn A, a s- mewn sawl gwaith yn y nofel yma, a hefyd yn y, yn y nofelau eraill, lle o'n i'n teimlo fel creio ar un adeg. Achos mm. o'n i'n teimlo gymaint, gymaint o bechod dros y cymeriadau. o'n i'n uniaethu me'wl dwi 'di teimlo wbath fel 'ma ne' dwi 'di dwi 'di teimlo 'ma ne' dwi 'di teimlo wbath andros o debyg ac hefyd oedd o yn rw fath o ma' siŵr oddan nw'n ddagra hapus ar un pryd bo' fi'n meddwl m- ma'r petha 'ma'n ca'l 'u deud neu'n ca'l 'u sgwennu mewn ddu- mewn du a gwyn mewn llyfra' sy ca'l 'u argraffu yn y Gymraeg. A ond hefyd dwi'n meddwl o'n i'n anghyffyrddus ma' 'na ryw gyfansoddiad ne' ryw juxtaposition rhyfedd o'n i'n anghyffyrddus achos bo' fi angan dysgu ohonyn nw dwi meddwl. Hmm ie. Rhyw jux- juxtaposition achos 'dan ni'n darllen er mwyn pleser ag yn amal iawn 'dan ni'm yn dysgu dim byd sylweddol allan ohonyn nw ond yn sicir allan o hyn o'n i'n dysgu cymaint mwy Ond do'dd o ddim yn dysgu sa 'di sa 'di mi flasu fi o'n i o'n i'n anghyfforddus yym ma' 'na ma' 'na olygfeydd i neud efo pwnc dwys a phwysig a chyfoes sy'n effeithio ar y merched ma' ma' ma' dynion yn gorfod dysgu ohono fo. Ond ia ag ag o' 'na un hefyd i neud efo'i salwch chi lle o'n i'n d- dim yn anghyffyrddus o reidrwydd efo'r olwg- efo'r golygfeydd efo'i salwch hi ond o'n i'n teimlo mor drist drosti ac o'n i'n teimlo ti g'od o' chdi deud gyna' bo' chdi 'sa chdi bo' chdi'n se- bo' 'na bod yn sefyll wrth ymyl cat ne' bo' chdi gallu gweld trwy llygid hi. O'n i isio rhoi cwtsh iddi o'n i fel 'sa 'sa cat fatha'n ymyl i ŵan ia o flaen i ŵan 'sa raid i fi roi cwtsh iddi. Yy. Achos mae mor gry'. A fel ddedes i gynne t'go' ma' nw'n datblygu i gyd yn datblygu i ddysgu bod nw angen y pump gymaint a ma'r pump 'u hangan nw. O'n i o'n i o'n i isio o'n i isio ar un pwynt rhoi cwtsh i bob un i'r cymeriada 'na achos o'n i 'dach chi mor gry'. A dwi'n meddwl, dwi wedi clywed hyn gan oedolion o blaen, wrth ei un neu wrth bobl ifanc, ti mor gryf efo pa mor ifanc ti. Dwi'n meddwl gwybod ti wedi clywed hynny, dwi wedi clywed o reit aml, a dwi'n meddwl... yn y byd sydd ohoni, sgynna ni fawr o ddewis o ystyried y rhwystrau chwanegol neu y rhai sydd wedi datblygu dros y blynyddoedd i ni. Ond mae gan mae gan cats iechyd meddwl, mae gan i salwch, um, ti'n gwybod, ar ben sefyllfaoedd eraill. Ac oedd, oedd, oedd y cyfasodi... Dwi wedi bod yn meddwl am y cyfasodi yna ers, ers i fi ddallan o chydig bach, achos o'n i'n anghyfforddus, ond o'n i'n gorfod bod yn anghyfforddus yeah. i gallu dysgu. Dyna oedd yn hwynt i, nes i barablu, ond dyna, dyna oedd yn hwynt i. Ie, yeah, cytuno, wir. Um, un peth, ie, yeah, yr unig peth ola dwi'n meddwl sydd fi i, i gyffwrdd arni yw wedes di um, bod y pimp yn sylweddoli bod, bod y pimp angen i gilydd gymaint a mae ma unigolion yn y pimp angen nhw. Um, a hwnna'n, sa'n meddwl, fel yn blwyddyn ar ddeg nes i werthfawrogi yn yn y bobol o'dd rownd fi yn ddigonol o'n i'n gwerthfawrogi n'w yy wrth gwrs on' edrych nôl fi fel waw fel yy tu hwnt i'r ysgol bach iawn o lefydd chi myn' i fod â'r un fel support system a'r un rhwydwaith o ffrindie rownd ti. Fel ond am y pum mlyne 'na pan ti yn yr ysgol uwchradd rili fydd yr un fath o o o sefyllfa 'na 'da ti. Edrych nôl fi fel waw a nath 'na dyna beth nath y nofel 'ma achos yy Cat yw'r unig un dwi 'di darllen o'r pump a jyst o hon o'n i fel wow ie jyst a'r un peth â ti o'n i moyn myn' i roi hug i Cat 'fyd a i bob un o'r cymeriade a o'n i moyn fel fi'n siŵr bod ti'n gallu gweud 'fyd, ond i rhywun sydd wedi bod oddi wrth ysgol nawr am dair blynedd, o'n i'n gallu... o'n i moyn mynd a gweud wrth wrth pawb, gweud wrth Cat, "Ie, mae popeth yn troi mas yn ie, fine" yn y diwedd, honestly... Ie. ...ma' pethe grêt, a mewn ysgol, d- dibynnu, pawb yn cael profiadau gwahanol yn yr ysgol, ond ie, falle dyw ysgol ddim yn grêt i bawb, ond ma' fe yn gwella, a dwi'n gweitho mai dyna beth fydd y nofela 'ma'n yn dangos bobl ifanc, achos ma' gymaint o bobl ifanc yn cael amseroedd mor galed yn yr ysgol. A pan ti yn yr ysgol, ti fel, oh my gosh, efe dyma beth yw bywyd fi am byth nawr. Na, ond na, mae pethau yn newid ar ôl ti adael ysgol. A mae yna ma, na fi enfawr mas na. Ti'n gwybod, ti mor gywir. A, a hefyd, swn i'n dweud, ti'n gwybod, mae'r pimp yma lwcus fe gynnu nhw i gilydd, fel, fel da ni wedi crybwyll. Ond fel rhywun oedd yn teimlo'n ofnadwy einig o fewn y mlwyddyn ysgol i, hmm. M- swn i 'di darllan y llyfra 'ma yn blwyddyn un ar ddeg swn i wedi gw- so swn i wedi ca'l y syniad 'na yn 'yng nghydwybod ma' petha gwell i ddod neu mi ddoi drwyddi fel ma' Cat, Robin, Tim, Tammy 'di gn- ag Annick 'di gneud. Ag eto A ma' fe ma' ma' hyd yn oed newydd 'y nghyffordd i ŵan be' ti newydd ddeu' achos fel ti... O sori. Na ma'n iawn na ma'n beth da on' ma' bywyd ysgol yn gallu bo' mor anodd i rei ac ella dyna be' ma' athrawon yn mynd i ddysgu hefyd. Hmm hmm. Dwi ddim yn gweld bob dim o'i safbwynt nw ma' 'na gymaint sy'n digwydd ar y cyfrynga ne' tu ol i'r llen neu t- neu tu allan i'r ystafell ddosbarth ddudwn i ac Ia, a swn i'n d- ia swn i yy i rywun ifanc sy'n darllan hwn ma'n mynd i ddangos i chi bo' petha'n gwella fel dach chi'n mynd yn hŷn. Hmm. Ac ma'n wbath o'n i 'di gofod dysgu ar 'y mhen 'yn hun dwi yn y brifysgol 'wan a dwi 'di ffeindio grŵp o ffrindia a dwi meddwl a dwi dwi'n dwi'n hapus 'yn myd dwan i gymharu 'fo be' o'n i yn yr y yn yr ysgol a be' dwi'n obeithio o'r pump ydi bod disgyblion yn mynd i un mwynhau llenyddiaeth Cymraeg, dau bo' nw'n mynd i deimlo bo' nw bo' 'na gymeriada allan rŵan sy'n ca'l eu creu a'u datblygu sy'n mynd i uniaethu efo nw fwy ŵan yn y yn y yn y Gymru gyfoes. a i iddyn nhw ys- cael ysbrydoliaeth allan ohonyn nhw 'fyd achos ma' gynnon nhw i gyd heblaw am eu problema nhw ma' gynnon nhw bersonoliaetha gwych 'ma Nik wrth 'i bodd efo celf ma' Robin efo barddoniaeth ma' Tim efo celf hefyd ma' Tami yn yn wych efo'i Ffrangeg a ma' yym Cat efo'i origami hi mae'n mae mae ma' 'dan ni gyd yn ca'l 'yn cynsi- cysuro ac yn ca'l angerdd mewn gwahanol betha a dyna odd 'yn mhwynt arall o'n i meddwl amdano fo cynta ma' newydd 'yn haro fi ŵan i beidio bod yy pei- peidiwch â bod ofn bod yn chi'ch hunan peidiwch â bod ofyn peidio ffitio fewn achos y gwirionedd ydi pan dach chi ddim yn ffitio fewn a dach chi'n teimlo'n andros o unig ag yy i- yn bersonol o'n i'n cwestiynu yym 'yn hun 'yn mhersonoliaeth i o'n i 'tha o dwi'm yn ffitio fewn ma' raid bo' 'na wbath yn bod efo fi. Ond y gwirionedd ydi ma'r hyn sy'n gneu fi yn gneu fi. A dwi yn berson unigryw ag ar ddiwadd dydd dwi 'di dwi 'di cyfarfo chy- murain ers y brifysgol ma' gennon ni dipyn o betha'n debyg a 'dan ni 'dan ni'n dderbyn 'yn hunan am 'yn quirks a fy- am 'yn gryfdera ni. a da ni yna i'n gilydd, ac ella mae wedi bod yn siwrna hir i fi, ond dwi, dwi yma wan, a mae siwr ystyr siwrna wedi bod chydig sa'r lôn yna, wedi bod efo chydig llai o dylla, dwi'n meddwl, tas o'n i wedi cael y pump wrth yn ochr i. Felly, swn i'n dyna, dyna di'r prif negesuon, really, i mi ddylchu dwyddi, 'dach chi'n hollol iawn fel ydach chi mae'n hollol iawn ac yn dderb- wel dim derbyniol yndi dderbyniol a na dim run bryd i fod yn wahanol. Hmm. A neu'n unigryw. Ma' 'na ola ar ddiwadd pob twnnel. Ma' rai' chi ma' rai' chi wthio trwy unrhyw wal sy'n dod o'ch blaena' chi neu'r rhwystra'. ac mi fy- os 'dach chi'n anhapus ŵan, fel ma' y cymeriada 'na i gyd ar un pwynt yn y nofela 'na, 'dach chi yn mynd i fod yn apus yn y diwedd a 'dach chi yn mynd i ffeindio pobol sy'n debyg i chi. Ma'n anodd deud pryd, weithia' os 'dach chi'n fel y pump ella fydden nhw yn ysgol efo chi a bo' chi'n gorfod dysgu hynny trwy'ch yym profiada 'ych hunan neu fel fi 'dach chi'n mynd i ffeindio nw chydig yn hwyrach yn 'ych bywyd chi. Ond ia d- d- dwi me'wl ma' dyna 'di y prif negeseuon a dwi'n... Ie fi'n credu ie. ...andros ie a dwi'n andros o ddiolchgar faint o feddwl a gwaith sy 'di myn' fewn i'r nofela 'ma fel dwi 'di crybwyll gyna ti bod yr elgan a ma' siŵr y Manon Steffan Ros a yr holl awduron 'ma 'di meddwl yn galad ac yn glir am pa fath o gymeriada oddan n'w isio A fel 'dan ni 'di crybwyll ma'r bywyd ysgol 'na fel mae o go iawn 'dio'm yn wbath yy oedd o deg mlynadd yn ôl mae o'n i- dau ddeg dau ddeg un math o ysgol heb y pandemic ond yym mae o'n fywyd ysgol modern gyfoes credadwy a darlledadwy hefyd dwi meddwl. Na dwi me'wl.
Darllen nes i hon ar y trên i Gaerdydd mewn fel awr. So mewn mewn un go so Yn argymell hi'n fawr, ynghyd â gweddill y gyfres wrth gwrs, ond yn enwedig hon achos bod fi'n nabod y cyd-awdur. Shout out to Wendy. Ie, um, ie, dwi'n meddwl, yda ni di, dwi'n meddwl bod ni di mynd dros bob dim, dwi'n meddwl, gymaint o'n ni'n gallu beth bynnag. Ie, dwi'n meddwl ni. Felly, um,
I gloi, am yr enw dan nos y clawr, ew, ewch i Mae um, boxet ar gael neu'r llyfrau yn unigol yn eich siopa lleol. A felly ewch, ewch i brynu nhw. Um, neu, a, a gwnewch yn siŵr bod chi'n siarad efo pobl fyd, achos mae siarad fod ni wedi gwneud yn, yn Reit, iechyd Trafodwch. safle yma, dwi'n meddwl. Trafodwch, ie, trafodwch, ie. Dych athrawon Cymraeg neu hyd yn oed eich athrawon Saesneg, eich, ath- eich, ble- eich athrawon Ffrangeg os chi moyn, neu eich athrawon Sbeineg, unrhyw un fydd yn gwrando, trafodwch y pump, achos yr unig ffordd fydd pobl yn, yn dysgu o, o, nef- nof- o, fel, o nofelau a fel yn, falle yn mynd i, i, i braidd a, ac i gael o nofelau yw trwy trafod nhw fel ni wedi wneud heddi.